yie no, na afei yɛkɔ yɛn kɛtɛ so a, yɛaserew bɔ sɛnea ɛbɛyɛ na koduru wɔn nkyi aburokyimaa mu a, wɔbɛsan akɔnya sika dodoɔ bebree afiri Akwasi Buroni hɔ wɔ adwumaden kwan so, na wɔasan nso so atumi de bi abɛyɛ biribi foforɔ de aboa yɛn ama yɛn nso yɛadi aburokyire ho mfasoɔ. Ɛno nti, sɛ woamma na yɛn nyinaa yɛanna wɔn a. na yɛammɔ mpaeɛ amma wɔn a na ɛreyɛ akɔyɛ sɛ nea wɔbɛyɛ maa yɛn no nhyɛ nsɔ yɛn ani. Ɛba no saa a, akyire na ɛdɔɔso sɛdeɛ mpanimfoɔ ka no, anhwɛ a na wɔbɛtumi sika aka wɔn fituo. Mogya mo ase ɛha. Mo nyinaa mommɔ mo abɔsoɔ mmra sei ara, wonwareeɛ koraa a, mepaakyɛw fa wo ho a firi a, fa w'abɔsoɔ bɔ, hyɛ w'ataadeɛ na taa dwumadie yi akyi mma ɛntumi nyɛ kama na ɛyɛ animuonyam. Frɛ me TV akɔtena
aburokyiman mu na woahu sɛ wɔn maamenom, wɔn nsewaanom, wɔn mma, wɔn nuanom, wɔn wɔfanom ne nananom atena nkonnwa no ɔmanfoɔ nyinaa hia ade titiriw sei, ade a ɛma nkwa, ade a wo a na wowɔ nkwa no wɔde nsuo yi brɛ yɛn de a na bɛrima wose woretaa m'akyi ma mehwɛ, gyina kyenenee no. na menkɔ nkogyina hanom na wira no hinhim a, mato wo sann. Woapagya wo nkrantɛ no, na ɛdeda so. Enti wobɛyɛ, na magye wo ahyɛn sɛdeɛ da biara mete wo nka a mefrɛ wo bɔ ɔhwerɛma no. Enti bɛrima, wo na wobɛdi dwuma no. Metaa w'akyi. Yɛpɔn a. Enti ɔdɔ nti, ɛɛ, obi a ɔyɛ bɔne a, mma ɔnyɛ. Nsuo nti, womma mesa bi da. Da bɛn na wobɛhyɛ aseɛ sɛ wobɛsa nsuo bi de adi dwuma? Bra na yɛnhyia.

akɔyɛ yie de ama wɔn saa berɛ yi mefiri me nifa so na nananom akyɛnkohene ɔno ara nso ɛna akyɛnfoɔ sɛ akyɛnfoɔ Ɔnte ha da biara nti, na na ɔsɛ mmireku benkum he na ɔwɔ ha paa a, sɛ biribiara nni ɔwohoɔ pie na ɔse maba nananom akyea me hɔ a, ɛnte so a na Nana Ɔsɛe Mmireku mɛkasa ahemfo no nyinaa yɛ pɔnktoa paa, wɔmfa mmere nni agorɔ. Yɛse yɛbɛkɔ nnɔnsia a, nnɔnnum wobɛhu sɛ Nana waba abɛtena ɛsɛ no akyi hɔ. Na wɔtwɛn nananom a aka. Yɛmmɔ yɛn nsam mma Nana Ɔsɛmdiko. Afei mɛtra na makɔ. Ɔno na ɛyɛ gyasehene wɔ kuro yi mu. Nana, mmere bi a atwa mu no, na ɔntaa mmɛn yɛn. Nanso so ɛyɛ afe ni deɛ, nea mema hu na meka yi, da biara. na Gyasehene ɔwɔ ha. Esiane sɛ amanne ne amammerɛ mu no, Gyasehene na ahemfie yɛ ne dea. Akwan nyinaa mu, ahemfie yɛ Gyasehene dea. Ɛno nti, sɛ ogya hɔ kyɛre a, ɔba no a biribi nni hɔ a, ɔne obiara bɛbisa no. Nanso obiara wɔ biribi bɛbisa ɔno. Nana Owusu Samankofa, ɔbɔ mmɔden paa tɔmmere bi a ɔkɔ asafodwuma no bi. Esiane sɛ Nana nso wɔ aberanteɛ mu a, ɛno nti Nana Owusu Samankofo, Gyaasehene, yɛbɔ yɛn nsam ma no. Mepakyɛw, saa berɛ yi ara, wɔkɔɔ abɛtifi afa mu hene, barima dansoberefo a ɔdi kan. Nana abɛdu ha de n'animuonyam reba abɛtae dwumadie no akyi, ɔbɛtae akyɛmfoɔ ne wura akyi ama biribiara ayɛ kama. Barima da. Benefo a odi kan abetifi akwamu hene Hann aka kumaa na bɛrima anya afe wɔ adehyeɛ adwa so sɛ adakɔ dehyeɛ a wɔresom adɔntenman. Yɛmmɔ yɛn nsam mfa mma Nana Akua Atta. Ɛno nti na kyerɛ sɛ metoa so a, na Akyɛmfoɔ Benkum Biem yɛ Ghana animdwumfoɔ a ɔtɔ so mmienu abetifi ankɔbea hene. Na nanso wɔ aberanteɛ mu a, ɛno nti ɔdi akɔneaba paa a mɛka sɛ ɔha dodoɔ kyɛn akwantuo mu ɛsiane sɛ ɔka nananom atenankonnwa a ɛwɔ sɛ mmere biara ɔbɛwɔ fie ahwɛ akyɛmfoɔ akyi atoto ama biribiara ayɛ kama ɛna ɛsoma biara nso so ba a na ɔkɔbea yɛn ɔhemaa ɛresoma ne babarima a wɔbɛn ne kotodwe ho na wɔasoma no, akyɛmfoɔ nso to ne nsa a na atɔ ne so na wɔasoma no. Nnora yɛte dwumadie bi a akyɛmfoɔ di ɛfa Adɔnten Koranten Agyeman nsaase dodoɔ ho a Nana Nkɔbea na ɛdi anim sɛ barima ama wɔadi anim ama nkunimdie aba a ɛnnɛ Akoranten Agyeman ase bɛyɛ te sɛ 37 miles squared. Ɛnnɛ, akyɛmfoɔ ne ne mpanin apere agye de ato hɔ sɛ adehyeɛ dea. Yɛmmɔ yɛn nsam mma Nana Nkɔbea Hene. Afei metoa so a, Nana Ofori Asante, Werɛmpehene a ɔwɔ kuro yi mu, ɛno no. Na Werɛmpehene, yɛkɔ n'amane ne amammerɛ mu a, ɔno na ɛyɛ mmeranteɛ hene wɔ. Due. Na sɛ yɛka sɛ yɛde reba abɔnten a, na ɔno nso apɛ aberanteɛ bi a ɔyɛ somfo, ɔyɛ somaakɔ, na ɔdi ne ho ni, ɔbu nananom, na ɔde no ahyɛ n'akyi, anaasɛ ɔde no asi n'anim. Sɛ mmeranteɛ hene a, mpo no, aberanteɛ bi wɔ adwene bi a, ɔdi kan kɔtobɔ no, na ɔno de akɔsom ne wura. Wirampehene ansa na afei akɔ akɔdu nananom anim. Ɛno nti Wirampehene, Nana Ofori Asante, ɔno nso ɔdi akɔneaba na n'aba ha kakra na wakɔ akɔdi paa kakra a akwan nyinaa mu no yɛfrɛ nananom a yɛhia wɔn berɛ a akyɛmfoɔ nni hɔ a wɔdi mu akotee paa. Yɛmmɔ yɛn nsam mfa ma Nana Wirampehene. Afei meekɔ kyeame daako hɔ. Ae, akyɛmfoɔ akyeame yɛ mmiɛnsa, na aberanteɛ a ɔwɔ mu na ɛyɛ kyeame daako. Baabiara yɛsoma no, na kyeame panin, kyeame adofo, na ɔne kyeame tawia, wɔte akyire rehwɛ atia bisa no kwan so. Ɛno nti, baabiara wobɛhunu na kyeame mpoa di nananom akyire no, na kyeame daako nsɛm na ɛhyɛ ɔbɔ mmɔden papaapa ɛsiane sɛ na ɔyɛ sports master ɛno nti ne ho ɔhye na na soma na ani na wakɔ na wakɔ se na waba na wabɛbɔ amaneɛ na biribiara yɛ kama yɛmmɔ yɛ nsɛm ɛma kyame daako ɛɛ nkyɛn yɛ ɛna nana akwa mu hene barima da nso abea akyɛmfoɔ ni hɔ a kronti hene ɛna hwɛ n'akyi kronti hene ni hɔ pɛ na third in command ɛyɛ Akwamu Hene. Na Nana Akwamu Hene deɛ, yɛkɔ n'amanne ne amammerɛ mu ne yɛsua mpanin nsɛm korokorowa a, mɛka sɛ ahemfo ne ahennie nyinaa amanne ne amammerɛ mu, wɔno na wɔkɔ na wɔba, compensating link, yɛkɔ mechanical terms mu a, wɔforo na wɔasan asiane. Gyasefoɔ ɛrekɔ gyaase. akɔyɛ ntotoeɛ biara a amane ne amammerɛ mu no akwamu hene ka ho. Abɔntenfoɔ nso so rekɔ akɔyɛ wɔn ntotoeɛ a akwamu hene ɔka ho. Ɛno nti, sɛ yɛbɛtumi atu ɔhene a a ɛfiri abɔnten afa mu a akwamu hene nim ho bi na wammɛka, yɛbɔ no soboɔ pa ara na yɛka sɛ yɛkɔtu ɔhene. na antumi antu a, ɛno nso abɔntenfoɔ bɔ ne soboɔ sɛ ɔno na wakɔ leaki information. Nana Akwamuhene, barima da nso benefo, yɛmmɔ yɛn nsam mfa mma no. Ɛnkyɛeɛ koraa Nana baako nso abɛka yɛn nsa, na Nana edin a menim sɛ ɛda n'adwa ho yɛ Nana Nyaku Mpanin, na Nana ɛtɔ so nnan. Yɛde no resi adeɛsono na mekɔ ayaresa kakra nti menyaa Konnwa din no nyinaa, nanso Nyaku Mpani deɛ, ɛyɛ akonnwa a wɔte so no abirempɔn din ankasa, na na ɛyɛ dwanetoafoɔ hene wɔ kuro yi mu a ɔdi adeɛ mmɛka koraa ebia adaduanan mmaaeɛ. Ɛsiane sɛ mmerɛ no nkyɛeɛ a ɔtenaa adehyeɛ adwa so, Nana Nyaku Mpani, ɔno nso aba. na nananom ho na sɛ dwantoafoɔ hene agya yɛnom nkwaraa bɔne sɛ yɛfom ɛkɔfom obi a na agya ɛkɔ nananom anim a ntɛm a yɛtumi tu mirika ɛtoa no wɔ fie na yɛakɔbu n'anim nkotodwe na yɛakɔka nokware a ɛwɔ mu akyerɛ no de agye yɛn dwanetoafoɔ hene Nana Nyaku mpanin ɔtɔ so nan yɛmmɔ yɛn nsam ma no ɔno na ɔhwɛ niwa ɛwɔ atɛmfoɔ benkum afa mu ɛtɔ so mmienu no. Afei nea aka biom ɛyɛ me ne wo a yɛwɔ ha ɛsɛ yɛn ba ɛno nti yɛbɛbɔ yɛn nsam kɛseɛ de ama yɛn nyinaa yɛ ho ɛsɛ yɛto nsa frɛ yɛn yaba meda mo ase ɔfa
Akyemfoɔ Asiedu Adjei wonhyɛɛ da mmɔɔ ne din mepɛ sɛ wobɔ.
Yeo meda mo ase. Pɛ sɛ ɔfa bɔ ɔfa so sɛ me mmɔ. Akyɛmfoɔ Asiedu Agyeman ɔtɔ so mmiɛnsa, Ɔkwawu Adɔnten hene, ɔno ara ne Abetifi hene. Mepaakyɛw, Ɔkwawuman mu nyinaa, sɛ Daasebrɛ nni hɔ a, Ɔkwawu Adɔnten hene. Anaasɛ Adɔnten hene na wɔhwɛ ma emu no nyinaa so? Yɛn nyinaa yɛbɛdi adanseɛ sɛ ɛnkyɛɛ bebree na Daase berɛ a Akua Mmoaboa tee ɔkɔɔ ne maame ne ne papa nkyɛn. Bɛyɛ mfirinhyia bebree ɔkɔɔ man hyɛɛ Adɔnten hene nsam ma wɔkuraa mu. Dɛn? Ɛtotoo yɛa kosii sɛ Nyame adom nananom atena nkonwa a ɛde ɔdehye kronkron abɛtena Daasebrɛ adwa so. Ɛno nti baabiara a Daasebrɛ ba no akyɛmfoɔ ka ne ho sɛ obi ne ne nua kumaa a wɔnam tena dehye kronkron Amania mpɔnna na ɛde aboa gyene taataa, fɛntɛmfrɛm mu awɔmene ɛsono, etwie de hye kronkron a yɛnyina mu nkan ne mfemfem, ɛsono gyima mpɔn agyei de hye kronkron. Osiane Kwame Afram Dimire na na ɔdi adwemmono, akyɛmfoɔ kɛseɛ Adu Agyemang Abitifi kuro no nyinaa wura ɛno no, yɛmmɔ yɛn nsam kɛseɛ paa.
Nana Nkwa so, Nana, nyini, nyini, nyini bɔ akora. Meka sɛ ɔdɔ. obi yɛ nokorɛ a wɔmfa nkyɛ ekuo no ho no bi bɛkyerɛ na yɛ nam na yɛ biɛ na yɛ ho sɛ akomasi ne ɔbenten ada ma na yɛnya nhyira nsuo wɔ abitifi sɛsɛi mpanin akae yɛn sɛ baabi a yɛdurɔ yi deɛ yɛyɛ no dɛ nea agye hyɛ aseɛ enti ɔdɔ nti hwan na bɔ mpaeɛ
Mepakyɛw yɛbɛto nsa frɛ nea ɔbɛbɔ mpae yɛ na ɔfa ɛkda asɛm bi hyɛ mo meka ne simma fa. Wo a w'anuonyam ahyɛ ɔsoro ne asase so ma tɔ. Yesu frɛ wo a wote yɛn soɔ ma yɛhu w'anuonyam. Yɛde yɛn adesrɛdeɛ to w'anim nso so a woma yɛn ho mmuaeɛ na woyɛ yɛn ho nsɛnkyerɛnne ma yɛsi yɛn yie. Wo na ama yɛte baabi. Ame, Mada Roma. Wobɔɔ soro ne asase ne nea ɛwɔ mu nyinaa. Ɛko ho hia yɛn sɛ yebehia nsuo no. Wote wo kɔkyerɛ ma ɛtoo yɛn nuanom a ɛwɔ UK no mu sɛ wɔnnwene ɔman yi ho na wɔmfa wɔn ahonyade mmɛboa yɛn. Ɛho adansedie na yɛrehu nnɛ no anɔpa yi. Ɛnam sɛ yɛde dan wɔ na woyɛ mfitiaseɛ ne awiei Nyankoropɔn nti, yɛntumi nkwati wo nyɛ biara ma no nyɛ yie. Yɛsrɛ wo nya dɔ brɛ mu na ma wo nhyira ne w'adɔyɛ mmra so na ma wo nhyira mma wo mma so a wɔde dom yɛn yi na ma wo nhyira mma yɛn so ma yɛn agyanom ne nananom atra nkonnwa so na yɛhu w'anuonyam wɔ yɛn kuro yi nso so ne Kwawu man nyinaa. Brɛ mo ho bɛdi hene. Brɛ mo ho bɛma w'anuonyam wieɛ. Brɛ mo ho bɛdi mo.
Mepakyɛw bɔ nsam ma Rev. Kwadwo Nkansah. Ɛno ayɛ mfama no. Rev. Obeng wɔ ha. Yɛmmɔ yɛn nsam kɛseɛ ma no. Catkist Suas wɔ ha. Yɛmmɔ yɛn nsam ma no. Mister Taye. ha ɔno nso yɛ sɔfo kumaa yɛmmɔ yɛn nsɛm ma no afei Rev Asamoah Boateng Meza sɔfo ɔno nso wɔ ha yɛmmɔ yɛn nsɛm mfa ma wɔn nyinaa akɔ aba nananom ahyɛ ɔdawroma sɛneɛ akɔ abitifi adehyeɛ a adom de wɔn akɔ pie yuka burukyiman mu wɔn ɛkasani wɔn sɛ ɛnnɛ Ne dapɔn da akyiri ba adaedwoɔ da. Nananom ne abitifi mman mpaebɔ ama wɔatumi aba abɛdi dwuma a ɛte sei, wɔabɛyɛ pipe kɛseɛ de reba abɛboa wɔn mu akyɛmfoɔ ne ne mman. Anɔpa yi yɛbɛgyina ha a wɔn nsam hyena aposrɛnse. Ɛda Kwabena ne kɔn ho. Nananom akyea me, monnye na momfa mmɔ mpaeɛ nsɛ nkɔ ahoɔden wɔ mu mma wɔn, na momfa nyi nananom asotire ma wɔn ɛkoba a wɔatumi abɛyɛ nea ɛboro sei. Nti nananom Mɔdaroma, mo sɛ nkwa. Yɛda ase.
Nam nsa ka o. Otweri ampɔnsa o.

yɛn wɔ ho. Wɔn adaworoma, ɛyɛ panin saa ne ne mpanyimfo bɛbɔ lɛdɛn ne gye tom mu bɛbɔ Nana Anohoba sɛ ɔmmɔ wɔn baabi a wɔbɛtumi ayɛ saa adwuma no. Wɔn adaworoma, Kyɛmfoɔ bɛyii saa asase a ɛgyina so yi de maa wɔn. Yɛba bɛbuu nsa ma wɔde bɔɔ asase, ɛɛ, nsuo no ho ban kɔyɛ sɛ yɛbɛnya bi ampa. Yɛnyaa bi. Wɔn yɛɛ biribiara wieɛ yɛn nso no, wɔhyɛɛ yɛn sɛ ɛnnɛ akwasidaa adwuɔda yi, dwumadie a wɔadi no, Akyea me mmrae ne amra mmegu nsa na ɛnyɛ yie ɛma yɛn ne wɔn adwuma nso wɔn yɛ no ɛnyɛ yie. Nsuo deɛ ɛyɛ nkwa. Onipa bi berɛ biara a ɔbɛsɔre anɔpa biara gye ɔde nsuo ɔka n'ano ansa deɛ ɔbɛyɛ biara yɛ. Nananom adwuma a wɔn yɛ no ɛnyɛ nkɔsoɔ mma wɔn na ɛwie wɔn pɛ yɛ. Akyɛmfoɔ ne ne mpanin nso wɔn adaworo mma. Adwene pa a wɔn wɔ de kuro yi ɛde ma kuro yi no nso no wɔn nkɔso nyɛ ne saa mma yɛn. Onipa abɔfoɔ a ɛkaa ne nko no nsuo yɛɛ ya tui, ɔbɛn ho agyinamu abire, abɛn ho biribi a ɛfata deɛ nananom, na obi ntɔ nsa nhyia ne busuani. Yɛn he nyina yɛ yɛn abusua ne yɛn nkwa so. Yɛbua hwɛ sɛ, na adamfoɔ yi kɔɔe yi, adwuma a ɛbɛyɛ no ayɛ adwuma pa, wɔn kwan mu akyiri so abɔ pa ma wɔn. na wɔn asan aba abɛyɛ biribi foforɔ de yɛaka ho ama abitifi man, ama akyɛmfoɔ no ne mpanin nso anim abɔ nyam. Yɛn a yɛhia nyinaa yɛ kra ne abusua so ɔkorɔntɔ. Mo ne kasa. Mepaakyɛw bɔ nsɛm kɛseɛ ma nananom akyea me. Mo ne dwam tirani. na waba abɛdaa ne ho adi, na afei wada ne nuanom a wɔne wɔn na abɔ mu sɛ mfɔteɛ ama ɛnnɛ wɔrese yɛ a, wɔn nso wada wɔn nyinaa adi. Yɛmfa nsɛmbɔ nhyia Chairman. Na me a megyina hɔ yi, yɛfrɛ me Kwaku Saho. Obiara frɛ me Alex. Ah, mewɔ UK. Mekɔ a mekɔ hɔ deɛ ɛhɔ akyɛ papa. Na me na meyɛ ekuo no ɛkyɛɛ ma. Ah, sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔkaeɛ no nso no, mede mark no bɛma obiara. Me mefi Efua Dɛm Kɔmfoɔ efie ɛyɛ yɛ yɛ yɛ nana Twumasi efie. Eti mede mark no bɛma ɛɛ yɛn nipafoɔ no na wɔn biara introduce ne self.
Yoo, Christopher Kwame Safo, me ne wɔn retrɛhyɛ, me na mehwɛ wɔn sika so, deɛ ɛbɛyɛ nyinaa akyi gyina me so. Yoo, fie ne bebree. Ah, mefi Kwasi Daako fie, Amoafo nso fie, nti sɛ bia mo bɛtumi ahu.
Me nso, wɔafrɛ me ama sɛɛwaa. Edin a nnipa nyinaa de frɛ me ne Rut, na mifi Nana Bomodu, Ananta, Abitifi Ananta hene fie. Um, Gyase hene nso yɛ me nua. Nti.
Pacho menso. Pacho manen ko wa me.

Abena anni mu a, meyɛ abofra na wɔfrɛ me Awuraa Abena, na me din ankasa a mede wɔ London no yɛ Judith Dankyi. Mifi late Lawyer Afe fie, me nuabarima mu, na me ba no Kwame Asante a ɔsi m'akyi ha yi. Pamela Asante a ɔte m'akyi ha yi. Me nso no, London hɔ no, Eeii mayɛ adwuma a mekɔ pɛnhyen, meyɛ aberewa nti mɛ abɛka mmerewa no ho na me ne wɔn atena kuro yi mu. Na m'adwu me post a mekita anaasɛ nneɛma a meyɛ yɛ publicity officer nti neɛ ɛbaeɛ m'ani abere a medidi ammirika no nti adwuma no sɛ ankɔ yie a Yɛ a na mode akyɛ me ne adwuma no so. Meda mo ase paa.
Me nso so yɛfrɛ me Kofi Atakraw Boamah. Me papa firi Christian Quarters, Shatakra fie, ɛna me maame no nso firi Kumasi, Maame Yɛsɛɛ fie.

Mepakyɛw abusua ɛba no no agya bɔe ɛa ɔfa abusua ɔfa adako ne ba ɛno no yɛde ba.
Madam ase pii nkyɛ ɛno so ne mmonyam ma me sɛ adwuma a yɛbɛdie menyɛ chairman na ɛkaa me asɛm kakra meba mede bi a ɛna bra saa bɛ na mede safoɔ ɛsi wɔ no da na wɔne kyerɛ sɛ wɔne hyia aboa kakra Mede baeɛ no, asɔfoɔ no nyinaa ne asɔfoɔ no a wɔwɔ hɔ ne wɔn a wɔwɔ ha deɛ, wɔbɛka. Wɔn baa na metumi braa Kwakye ne fie wɔ Pampa so. Wɔn nyinaa baa hɔ bɛkyeaa me, na na adeɛ rebɛkye ama wɔayɛ fundraising Ntsi me mebaa fundraising n'ase, meduu hɔ pɛ na sɔfo bi edwumadzi ka aba bɛsɛ ayɛ ɔkyɛɛ ma ɛnna mese ei na me nua kwaa kyesɛ yɛyɛ ne yɛyɛ ne saa wobaa fie ana manka ne sɛ wobɛyɛ kyɛɛ ma na wama waboa no ɛnna meka kyerɛ me nua no sɛ brɔ onyameɛ adwuma nti ɔwo sɛ ayɛ me kyɛɛ ma wodeɛ ma me ɛnna ɛhwɛ ma biribiara kɔ so nti meda mo ase pii sɛ nnɛ nso no moyɛ me kyɛɛ ma Na yɛdi hɔ. Mebɛkasa seesei as chairman of Abitifi Association a yɛwɔ UK. Na yɛdi hɔ, mede aseda kɛseɛ bɛma atemfoɔ. Err Nana Asiedu Agyemang the third, ɔne ne mpanyimfoɔ sɛ yinvaate wɔn ma wɔn nso aba. Mede aseda nso bɛma yɛn maame nom ne papa no nso a wɔn no abɛhyia mu ha sɛ wɔn nso abɛboa yɛn. Ɛna afei wɔ special guest a. Eyi ba eyi ba gye wɔn no. Special guest no man mante sɛ yɛbɔ agya bɔ didi. Wɔka sɛ nyina mante sɛ yɛbɔ ne din. So ɔno ɛyɛ special guest a ɔte yɛ mu wɔ ha. Ɛna meda yɛn nuanom mmaa ne mmarima nso ɛsɛ wɔn nso abɛka yɛn ho sɛ yɛmɛdi saa dwuma yi. Na mɛka akyerɛ no sɛ nea enti a yɛkuu wo no, yɛfɔɔ me wɔ London kakra, na sɛdeɛ yɛn nyinaa nim no, yɛyɛ ahɔhoɔ na yɛkɔɔ hɔ. Me me mekɔɔ hɔ ntɛmpa, me mekɔɔ hɔ 1966, enti no meka paa ne yɛhu me yɛhu me age. Na yɛn deɛ yɛkɔɔ hɔ no, na nneɛma nte sɛ ɛnnɛ mmere yi sɛdeɛ ɛte no. Ghanafoɔ koraa sɛ bi anam ara na akɔku bi sɛ ɔkasa a wotumi gyina hɔ ara tie because me koraa na me ne aborɔfo ne ɛte a kyerɛ sɛ yɛne naa mu a nnɛ no ɛne Ghanafoɔ pii nso aba hɔ ɛti deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛbɛ form ekuo yi because obi wɔ hɔ a na ɔnni busuani biara wɔ hɔ na yɛ hɔ no obi tumi wu dan mu ewu ɛwɔ dan mu bɛ three days no bi anim Ebia the next door, the next door na ɔbɛte sɛ ebia biribi ɛrebɔ wɔ hɔ na warepɔto ama police. Nti ɛno ɛka ho na ɛfa mu kuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa asɛm to obi a na yɛagyina hɔ, kuo no agyina hɔ sɛ abusua. Ɛno nti na ɛfa mu kuo. Na yɛn a ɛwɔ hɔ no nso no, yɛyɛ abidififoɔ mma. Ɛne eh wane eh family ɛnea yɛadɔe ekuo no. Na ɛyɛ project a yɛyɛ ne nnɛ no, ɛnyɛ wei nko ara ne yɛayɛ wɔ ɛha. Yɛayɛ nneɛma pii, na ɛyɛ project yi ɛyɛ mmienu, baako wɔ Ɔdoma so wɔ ha no, Saa ara na mokɔ gua ase a, yebe ebi ho. Enti meba, mintumi mbɔ ne nyina. Enti mebɔ kakraa bi, nneɛma kakraa bi a yɛayɛ wɔ aboa abitifi man a ɛyɛ yɛn kurow no. Nea edi hɔ, ɛfra ns ayi, clinic no. Mpo no, ɛda yɛn koma so papaapa. Na wɔn kyerɛɛ sɛ wɔn hia sika na wɔn de ayɛ ceiling, ɛno yɛde sika ɛbaaɛ. Yɛsan de trolleys a sɛ ɔkɔ hospital a wohu sɛ a yɛde wheel ayarefoɔ no yɛde pii nso ɛbɛboaa wɔn. Yɛsan shipuu nnuro ɛne hospital equipment biara nso ɛde brɛɛ. Clinic no. Ɛna afei berɛ a na Dusɔ no wɔ mu papaapa no, yɛtɔɔ plant a ɛkɛseɛ. Ɔno na na na ɛbɛbie ano ma yɛn a na yɛde brɛɛ wɔn no. Ɛna ɛna yɛ donate mama ɛtwerɛɛ yɛ sɛ ohia street lights sɛbi na mebɛyɛ chairman koraa nkyɛ dodo. Ɛno nso yɛde sika brɛɛ Nana sɛ ɔmfa nyɛ Street light no na ɛyɛ yɛn bank a okurom a ayɛ odwen ano ma rural bank no nso no na ɔno bɛfi ase no na ɔno hia nipa a bɛ support wɔn anaasɛ wɔn bɛtumi atotɔ shares ɛwɔ ɛɛ bank hɔ ɛno nso no ne kuo no ɛbɛ support ɛtɔ shares ɛwɔ ɛhɔ. Ɛna yɛ donate ɛyɛ ɛɛ library ɛde brɛ community. Bio yɛ shipu ɛɛ equipment a yɛ stationary ɛde brɛ Anglican ɛne Presbyterianfoɔ nso. Na yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ ɔno nso bɛboa yɛ na yɛbɛtumi ayɛ biribi foforɔ na nso bi aboa yɛn ma. Ɛnora no, yɛkɔɛ na yɛse kɔsidaeɛ kɛseɛ, mea na mentii bi koraa da. Enti no, yɛka kyerɛ nanana sɛ, da bi a obi deɛ kɔsidaeɛ kɛseɛ no, ɔma yɛ asɔnti na biribiara a ɛsɛ sɛ yɛde bɛsɔpɔto no aberante aboa maa no. Yɛn nso yɛbɛboa no na ɔde aboa ama yɛn. Na ebia saa berɛ no, na bia na menyɛ chairman. Mayɛ chairman ara bɛyɛ 20 years. Seesei mayɛ old, mepɛ sɛ meba bɛtena Ghana ha a me a kyerɛ sɛ mefi ha a na mekɔ meba. Enti mentumi nyɛ saa nyɛ chairman. Enti ebia saa berɛ na me hope sɛ no kɔbɛsi ba daa no, ɔno nso na ade rekɔ asi biara ba a ɔno nso bɛdi akyire. Yɛ bi hɔ, na daa yɛ members a yɛ Bitifi Association, mɛda mo nyinaa ase. Ɛsɛ berɛ a Nana kaa sɛ ohia nsuo no, a yɛkɔɔ meeting na mo nso mogye too mu, mogyinaa m'akyi. Ɛsɛ, ɛfrɛ no sɛ memmɛdi anim na yɛnyɛ. Na mede special thanks bɛma Maame Judith, ɔno deɛ biribiara a yɛwɔ kurom ha no, me ne no yɛyɛ se yɛ nansa yi a yɛbɛyɛ yi, bɛyɛ since January a mebaa ha yi, me ne no ara na ɛtwa kwan yi, Nkran ne ha, me se mekɔ Tokyo, mayɛ kɔ koraa, me botiri nyinaa koraa ɛyɛ me ya. Enti no mede aseda kɛseɛ ɛma Maame Judith. Na ɛno a meka asɛm kakraa bi, a ɛyɛ yɛn abitikifoɔ mma a ɛwɔ akwantuo mu a ɛyɛ United Kingdom hɔ no, yɛdɔɔso paa but only kakraa bi ɛna ɛyɛ kuo member. Eti me appeal to everybody a wɔ ha sɛ wo ba no wɔ hɔ, wɔ fa ase, wo nua, wo nana, sɛ wo ne ne kasa a, mesrɛ wo. Bisane sɛ ekuo no wɔyɛ mɛmba anaa sɛ ɔnyɛ mɛmba a na mesrɛm ne ka kyerɛ no sɛ woba ne kyɛw ɔmmra mɛdwɛɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛyɛ biribi a ebia nsuo yi na nyɛ mmienu pɛ ne yɛdi ma yɛ ebia yɛbɛyɛ nnan anaa nsia nti mesrɛ mo ɛda me ɛda me koma so paa ɛɛ yɛdi hɔ. Mede aseda kɛseɛ bɛma Onyankopɔn sɛ ɔno nso wagyina yɛn akyi ama yɛatumi ayɛ saa project yi. Sɛdeɛ mekaeɛ no, mede aseda bɛma yɛn members no sɛ wɔn nso asupporto me. Na I hope sɛ in the future no, yɛbɛtumi ayɛ biribi kɛseɛ sei. Meda Nyankopɔn ase. Amen. Mpakyɛw, mpakyɛw bɔ nsɛm kɛseɛ paa ma Chairman. Eh, sɛnea Chairman kaeɛ no, eh, bɛtifiman mma mehu yɛn na afei wabɛtena ase waamakyia eh, na sɛ ɔma mede ne kyia saa na yɛ a na mepɛ no na obi a ɔwɔ fie koraa te sɛ agya bɔ yɛ akyia o saa na yɛ a na mepɛ no Mepaakyɛw, ɔwɔ ha, ɛno nti ɔde n'anodisɛm bɛba abɛto dwa. Yɛmmɔ yɛn nsam kɛseɛ paa mfa mma no. Afei a monka sɛ Nyame nhyira no, nnora kurom ha nkwaraa bɛboro ahannum. Wɔyɛ party ma wɔn nyinaa, ɛma nkwaraa no ani gye yɛ. Yɛ a na moabɔ mpaeɛ de ama no. Meda mo ase. Nana Adɔnkye Hene ne Mpanin, UK. Akyiriman Ekuo mpaninfoɔ a ɛne mmɔfra a wɔahyia mu a, ɛma mo nyinaa kɔ awo. Na anansa aka no, me meduru ha 9:30. Dɔnkoro ne fa mpae na UPfoɔ nko ara na ɛwɔ ha. Na nea mesrɛ Nana ne sɛ, te sɛ Abitirifoɔ yɛaso yɛayɛ nti, sɛ ɔma ho kwan na sɛ yɛrebɔ dwa na sɛ Nana bɛtena ase a, obi aba a monkyea. na wo disturb yɛn wo ba akɔpɛ baabi tra nti mesrɛ mo a mo nyinaa mo fa nto mo adwene mu sa na nea meka ne sɛ UK foɔ yɛda mo ase papaapa nea mo ayɛ yi yɛsrɛ mo sɛ mo mo nni abitifi foɔ akyi firi sɛ nka yɛse yɛhwɛ a nka mpɔtam ha nko ara nnipa baeɛ a na yɛbɔ pata no koraa kɔduru station. So wohwɛ a, sɛnea nnipa a sɛbe ɛwɔ ha yi, ɛyɛ mo ara ne sɛbe ahemfiefoɔ, moma mo aba mu mmu, na saa ara na wɔrekye? Aane. Enti mɛsrɛ mo, deɛ ɛda mo akoma so a mopɛ sɛ moyɛ ma bi tete no, monkɔ so na monyɛ ma yɛn. Yɛda mo ase.
Honourable Solomon Agyapong ɔno na ɔne Honourable Ofori Atta Isaac Agyapong ɛna ɔno nso ɔwura fi a ɔsan akɔfa yɛ akyi na meka sɛ mewura fi asɛm baako ɛyɛ project no a yɛbɛ starte yɛ wɔn a yɛde wɔn nsa afei yɛ, yɛde wɔn nyinaa kɔ ahemfie kɔtuaa wɔn na, na wɔn kyerɛɛ deɛ wɔn bɛgye sɛ wɔn bɛgye seventy thousand Ghana ɛna yɛde ma yɛ yɛn ti kurom ha nti yɛte ase o ɛna yɛde ɛhyɛɛ wɔn nsa afei deɛ ɛte yɛ sɛ wɔn deɛ sika dwane a ɛnɛ asɛm no yɛ polisi ayi case sese wɔ polisi sese nsɛm eti no na yɛsɛ yɛsan pɛ Minutes bi a meda concrete, na saa a mekyerɛ maa me kaa anim no, m'anim agu ase. Enti mekɔ bɔɔ kuo amanneɛ. Ɛsɛ asɛm a ɔde, ɛna ɔno nso, biribi a mɛka no biara deɛ, ɛnneɛ ekuo no yɛ sɔpɔɔtoo me. Saa berɛ no nso no, biribiara kɔ so, cement, iron rod, biribiara kɔ so. Enti ansa na yɛawie project yi ne mmienu no, deɛ ɛkɔɔ so yɛ yɛ one hundred and twenty thousand Ghana ɛna mpɛ sɛ mede to dwa.
Yɛmmɔ yɛn nsɛm ma wɔn sɛ wɔn aba mu ammu wɔn ayɛ adeɛ. Ahyia ha ɛnɛ anɔpa yi abitifi Ekuo a ɛwɔ UK Nkwahotuani ne atitiriw mpanimfoɔ a ɛwɔ ha titiriw ne Agya Boy yɛ Mister Richard Addo a ɔyɛ Chairman ma Apitifima mma. Honourable Assembly Member, mpanin mmaa ne mmarima, ɛnɛ ɛyɛ me anigye pii sɛ yɛahyia ɛha ɛnɛ anɔpa yi sɛ program bɛhyɛ aseɛ. Medi kan baa ha beduɛ na me sɛ ɛdɔm no nyɛ nhyia papa, eti mewɔ adwene sɛ mekɔtwa me ho kakra na maba. Commission a ɛwɔ UK bɛyɛ naawɔtwe ni na ɔma so teɛ sɛ ɔmbɛpae dwumadie bi ho ntoma wɔ kurodua yi mu. Ɔma ɔmasi water reservoirs ne ade, adrele boreholes de ama abitifi kurodua yi. Na ɛyɛ me ahohoahoa paa sɛ ɛnnɛ yɛrepɛ saa dwumadie yi ho ntoma Na me nso meka ho bi. Nea mɛka ara ne sɛ wɔn ayikuo, hwɛ dwumasono a wɔabɔ a ɛsɔ ani papaapa. Wɔayɛ adeɛ sane sɛ ɛnyɛ obi biara na ɛtu kwan na ɔkɔ akwantuo mu na ɔkae ne nkyi. Bi wɔ hɔ a ɔkɔ a ɔnya ne sika a ɛhɔ ara na watena hɔ adi ne biribiara, ɔmma fie koraa. Na wei nso deɛ yɛn maame ne yɛn papanom ne yɛn nuanom no, abɔ wɔn ho mmɔden aka wɔn ho abɔ mu de wɔn sika kakra a wɔanya no nso bi aba fie reba abɛboa a, na deɛ mɛka ne sɛ Onyame ɔnhyira wɔn na ɔnyɛ wɔn kɛseɛ na ɔnka wɔn ho na wɔn nkɔ so nka mmɔ mu na ɔmmoa. Sɛnea yɛn nyinaa yɛnim no, aban wɔntumi nyɛ mpuntuo no nyinaa prɛko pɛ, gyesɛ yɛn nyinaa de yɛn ho ba mu bi na yɛboa. na mpontuo no tumi kɔ anim waano waano sɛnea yɛhwehwɛ no. Enti mɛfa akwanya yi so abɔ wɔn abaso bio sɛ wɔayɛ adeɛ, na wɔnkɔ so ara na wɔnyere wɔn ho, na nneɛma kakrakra a aka wɔ ha no nso no, wɔmmoa yɛn na yɛntumi nyɛ. Mmoa biara nso a wɔhia firi Assembly no hɔ no, wɔma yɛn aso te a, yɛn ne wɔn bɛka abɔ mu na yɛayɛ adwuma de aboa ama Bitifi Kurodua yi ayɛ krabɛhwɛ. Esiane sɛ ha yɛ Ndefit Capital, ɛwɔ sɛ yɛtumi bɔ mmɔden a na biribi biara a ɛho hia a ɛyɛ sɛ ɛba ha ma kurudua yi di mu na ɛyɛ krabɛhwɛ no, saa adeɛ no nyinaa no yɛbɛyɛ. Enti yɛtaa wɔn akyi, wɔnyere wɔn ho na wɔnkɔ nkoden. Na menim sɛ afoforɔ nso a ahyia wɔ ha bɛhwɛ nea yɛn nuanom mpanimfoɔ yi ayɛ yi so de aboa na yɛakɔ so ayɛ bi aka ho. Meda mo nyinaa ase, nananom.

mowɔ ha seesei. UK Association members a dwumadie yi de mo firi aburokyiman mu baaeɛ, aboafoɔ a mowɔ ha seesei, ɔkyɛmoasefoɔ a mo na ɛsɛ nsuo yi rebɛboa mo asen obiara wɔ kurom ha. Ɛna ne agyanom bɛgyina me mpanimfoɔ anan mu ma da adehyeɛ a wɔwɔ UK, na abere nyinaa mu no wɔboa yɛn wɔ yɛn mpuntu dwuma mu ne yɛn yiedie asetena mu. Nokwasɛm mu, sɛdeɛ President Gyina ha kaaeɛ no, wɔmmoa. Wɔaboa yɛn akwan ahoroɔ bebree so. Bere bi na sum aduru yɛn wɔ Abitifi kuro dua yi mu. Mede adesrɛdeɛ bi kɔtoo wɔn anim, na mɛkae sɛ ɛm sɛ wɔde three thousand pounds anaase biribi saa na baeɛ. Ɛmaa yɛde bobɔɔ nkanea wɔ kurom ha nyinaa. Na sɛ nananom bɛka yi a, saa twedeɛ bi a ɛgu ahemfie seesei no, wɔn dwetire no bi na yɛde tɔeɛ a seesei sɛ lɛtrisiti ho ba twomatoɔ bi ara no a, yɛfa saa twedeɛ no na yɛde siesie. Yɛda mo ase papaapa. Sɛdeɛ yɛn nyinaa yinim no, yɛse nsuo yɛ nkwa. Ne saa nti, onipa biara a ɔbɛboa wo na woanya nsu pa anom no, na ɔyɛ obi a ɔrepɛ nkwa de ama wo sɛɛ nipadua no. Mesia nipa kwaa dua yi, nsu a ɛwɔ mu boro nkyɛmu edu mu nson. Akyerɛ sɛ, onipa, sɛ wotena hɔ na sɛ woma nsuo fi wo nipadua no mu a, ɛmmoa wo. Enti sɛ yɛn abusua yi a ɛwɔ UK nyina si aburokyiman mu, ho ohia a ehia sɛ sɛ yenya nsuo na wɔde saa nsuo yi aba bɛboa yɛn a, yɛbɛda wɔn ase papaapa. Yenim sɛ dodoɔ no a yɛyɛ mma no ntumi ne wɔn nhyia wɔ nhyiam deɛ, nanso da biara yɛde to wɔn anim sɛ, Edu bere bi a na wɔama yɛn list of nnipa bi a ebia biribi ato wɔn wɔ ha a wɔn fie yiri si na wɔreba sɛnea ɛbɛyɛ na asotwe bi wɔ hɔ a yɛde bɛma saa ankorankorɛ no. Ɛnam sɛ yenni asotwe biara a yebetumi de aduru ayiri si man mu de ama wɔn a ɛyɛ saa asoɔden no Agye sɛ asɛm bi to wɔn wɔ yɛn kuro yi mu a, ɛna yɛbɛnya wɔn dua mu asɔ na yɛatumi asanhyen wɔn. Wɔde nsuo no abrɛ yɛn o, na aka sɛ me ne me manfoɔ yɛbɛhwɛ so yie. Adeɛ baako a mehu ne sɛ, obi wɔ hɔ a na ɔte ase na wayɛ adwuma bi de ama kuro dua bi. Ɔretwam na ɔhu saa adeɛ no tebea a, na ɔdi yea. Sɛbesɛbe yɛn mma yi a wɔwɔ UK no, ɛnyɛ ahonya bi na wɔanya nti na wɔde saa ahonya no aboro so a deɛ ɛretete gu no wɔde brɛɛ yɛn. Wɔmiaa wɔn ho. Aduane bi a na ɛsɛ sɛ wɔtɔ di saa bere no, wɔfa guiɛ na wɔboa asiesiee ano de abɛyɛ sɛ adeɛ fɛfɛɛfɛ yi ama yɛn. Enti Water Committee, mekyagye mo sɛ mommɔ mmɔden sɛ mobɛmaintani saa projɛt yi, na bere biara no wɔfi UK ba na wɔba bɛhu a, wɔanya anigyeɛ na wɔatu nyansa aba abɛyɛ ade foforɔ ama yɛn a, ɛbɛdetɛɛ afoforɔ bi ne wɔn mpo sɛ wɔba abɛtoa so na wɔayɛ biribi foforɔ de ama yɛn. Mfidie ahoroɔ bebree aba a yɛtumi de bu nkonta. Nansa yi ntam no, na wɔtaa kɔmiti, me ne mo taa hyiahyia. Ɛma meka kyerɛɛ mo sɛ, Nsuo a adomfoɔ bi atutu de ama yɛn a yɛde ama ahyɛ mo nsa sɛ monwera no ma yɛn no, yɛrebɛhyɛ aseɛ de metres aba abɛbobɔbobɔ ho. Na megye medi sɛ sɛ mita no bɔ ho sɛdeɛ ɛyɛ a na wɔtɛ companies no yɛ no no a, ɛno deɛ sɛ obi mmɛkyɛɛkee wo koraa a, da biara a obi bɛba sɛ ɔreba abɛkyɛɛke no, obue mita no so pɛpɛɛpɛ a, na wahu nsuo dodoɔ a wagu. Yɛayɛ bi wɔ yɛn kura ase wɔ Maame Krɔbɔ akyi, kura a yɛfrɛ no Sakyɛmfoɔ. Na ɛreyɛ adwuma papapapapapa ɛnam sɛ yɛde mita abobɔ. Enti anɔpa anaasɛ sɛ nnansa koraa ne yɛn akyi ahwee a, yɛwɔ book a yɛrekɔɔdo wɔ mu. Yɛrekɔɔdo na yɛ multiply by number of rounds no, yɛnim rounds dodoɔ a ɛkɔɔ so a litres yɛnya, na yɛayɛ no saa. Saa adwuma yi nyɛ adwuma a yɛrepɛ mfasoɔ na yɛrepɛ sika afiri mu. Wɔn abɛyɛ de akyɛ yɛn. Na mmom ɛnam sɛ afidie bi wɔ mu na ɛhia maintenance. Yɛbɛhwe electricity, yɛbɛtua light bill ɛne nea ɛkekaka ho nti no, sɛ yɛyɛ yɛn adwene sɛ bia yɛrebu na sɛ ɛsɛe a, yɛasan abɔ dawuro no yɛdedi toɔ a, ɛremmoa yɛn. Ɛno nti na ɛyɛ a na yɛgyegye biribi nketenkete bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ na yɛde bɛbɔ yetire bi, na pɔmp no sɛe a, na yɛanya foforɔ atɔ. Sɛ electricity bill nso ba a, na yɛatumi de bi akɔ akɔ akɔyɛ. Na mmom no, yɛmpɛ no sɛ yɛbɛtoa so na yɛabu. Ɛbɛdu bere bi no, na yɛntumi ntua light bill. Na yɛn mma yi a wɔaburukyire yi aba abɛdu ha, nananom Na madaworo mu, adɛn na esue? Yɛbaeɛ, yɛnhuu sɛ pipe no rekɔ so, yɛse yɛde ka light bill, na yɛn a wɔyɛɛ so adwuma no maa yɛn no, yɛantumi anni yɛn ho nni. Enti mɛsrɛ Water Committee no sɛ, saa dwumadie a UK yɛ mma a wɔwɔ hɔ abɛyɛ de ama yɛn no, wɔbɛsiesie no na biribiara no agyina ne fei so. Mahu nifa so ha. Ɛɛ, kɔm, kɔmitee no ntoa so na wɔmmra mmesiesie, na wɔnnua green grass wɔ nifa yi so. Eyiyi mpɛ sɛ yɛbɛ sɛmɛnte, ɛnam sɛ the more no a yɛsɛmɛnte no, the more no na ɛde flooding ba. Mmom no, sɛ yɛdua green grass a, sɛ nsuo no bi koraa na ebia ɛbɛgu fam a. A ɔhwɛ yɛn mma yi so wɔ UK no, ɛne yɛn mma a wɔwɔ UK no nyinaa no. ɛbɛkɔ asan aba biom no, na adwuma a yɛyɛeɛ no yɛatumi abu nkontapa bi de akyerɛ wɔn na ama wɔn nkanyan ma wɔn atumi atoa so ayɛ biribi foforɔ de ama yɛn. Yɛda mo ase. Nyankopɔn nhyira mo. Yɛda mo ase. Mɛmekasa. Agye.
Nananom mmabarima, nea ɛyɛ duru yi, Ɔhonorable Isi ka ho, Sɔfo Christopher Ntri ka ho, bɛkɔbɔ mpaeɛ, Abitifiman Macha bɛka ho, ɛna afei ɛyɛ yɛn wɔfa ne yɛn maamenom UKfoɔ no nso aka ho. ama yɛn. Mpaebɔ. Pɔnkyɛw, mɛsɛ nananom anidie ɛne amanfoɔ yɛahyia. Yɛ adwenkoro abɔ mpaeɛ. Momma yɛmmɔ mpaeɛ. Yɛn Nyankopɔn, wo a tumi ne ahoɔden nyinaa wɔ wo nsam, yɛda wo ase, yɛhyɛ wo din animuonyam dɔnhwere yi mu wɔ nea yɛahunu a yɛn nuanom a ɛfiri UK mmaa mu ayɛ ama yɛn. Yɛn nuanom yi ne hwan? Yɛn. Ne nyinaa firi Onyankopɔn nsam na ade adom yɛn. Yɛn nuanom a wɔ UK man mu ma wɔtumi ayɛ ade fɛfɛ a ɛte sei. Dɔnhwere yi mu, yɛgyae yɛn nuanom a ɛdi saa adwuma yi nyinaa hyɛ wo nsa. Adwumayɛfoɔ mpo a wɔyɛ saa adwuma yi, yɛpagya wɔn nyinaa ba w'anim. Dodoɔ a yɛde w'ahoɔden. Wɔn nyansa, wɔn sika boaeɛ ma yɛhunu deɛ yɛhunu yi no. Gyata de wɔn nyinaa ahyɛ wo nsa. Nea yɛsrɛ wo ara ne sɛ, yɛbɛbue dwumadie ano no, Awurade a woyɛ kokuromoti a yɛsan wo ho a yɛntumi mmɔ pɔ biara no, yɛn Nyankopɔn, yɛto nsa frɛ wo. Mmerɛ a Nana bɛtwa ahoma yi mu abue adeɛ anim. Yɛnsuo yi a, bɛtena ho ma yɛn. Wo ara yɛ wɛmfoɔ. no bɔ ho ban ma yɛn sɛnea dwumadie bɛtumi ayɛ adwuma akɔ akyiri ama nkyirimma koraa abɛto ama wɔn nso anya bi anom. Egya mpɔtam ha a ama yɛn nsa ka. Hyira dua adeɛ so ma yɛn nsuo yi so na ɛnyɛ adwuma nkɔ akyiri wɔ yɛn Agyenkwa pa ne yɛn Ntamgyinafoɔ Yesu Kristo din mu, amen.
Afei ɛberɛ aduru sɛ Akyɛmfoɔ ne nananom bɛyɛ ɛho amammerɛ a wɔde repaa ntoma no.
Merepa sɛɛ dwumadi a yɛn mma a ɛwɔ UK bɛdi ma yɛn no ho ntoma wɔ Awurade. Ne din mu. Ɛwɔ awerɛhyɛmu sɛ obiara a saa nsuo yi, scorn, bɛde no a ɔbɛnom bi no, ɛbɛma no anya ahoɔden na watumi de abɔ ne bra. Yɛda mo ase.
Bonsam kɛseɛ paa.
Ɔmkyɛw momyɛnsrɛ Nyankopɔn nhyira wɔ nsuo yi so ma Nana. na ɔnhyia nsuo yi so. Onipa biara a ɔbɛnom nsuo yi bi no, sɛ ɔyare mpo a, ɛnsa nyarewa nyinaa. Yɛda wo ase wɔ Yesu Kristo din mu, amen. Amen.
Your donated by the entire membership of Abetifi Association.

Nana Asiedu Agyemang the third, Chief of Abetifi and Adɔntenhene of Kwahu Traditional Area on Easter Monday the twenty second of April twenty nineteen. Amen.
Bɔnsam kɛseɛ paa ma akyɛnfoɔ Asiedu Agyemang ɔtɔ so mmiɛnsa. Sɛ ampa ɛyɛ nsuo a yɛnom. Saa na na ɛrenom nsuo de akyerɛ sɛ ampa ɛyɛ nsuo a ɛnom. Agya anom bi di. Yɛ
adeɛ a ɛyɛ akyɛdeɛ a yɛn mma ne yɛn adehyeɛ wɔ UK de bɛkyɛ yɛn. Anka nyɛ adeɛ a anka ɛyɛ sɛ yɛbɛgye ho sika. Nanso ɛnam maintenance, pump no nkyɛ na asɛe. Yɛbɛsrɛ Water Committee sɛ pump no wɔn nhwɛ no yie na wɔn maintaini ne flow no sɛnea wɔn bɛtwe nsuo no. Mɛsan asrɛ Water Committee sɛ nansa efi nnɛ ɛrekɔ yi deɛ, efi nnɛ ɛkɔ Fiw Kuada, Obiara bɛbu nsuo no bi firii. a mo nyinaa bɛba bɛboa. Mɛsan asrɛ Water Committee sɛ nea ɛwɔ ahemfie anim ne nea ɛka ho no, ɛho cost wɔ soro ɛnam sɛ yɛyɛ anarkye bi wɔ nsuo no mu. Yɛyɛ Nyankopɔn adaworoma. Yɛnhu narkye no bi biara wɔ mu.

Ɛyɛ me ahohoahoa sɛ me kuo megyina wɔn ananmu rebɛda ase. Mommea nna Yehowa so, na ɔye, na n'adɔe wɔ hɔ daa. Amen. Nea edi kan, yɛbɛda Otuadiankpɔn ase sɛ ɛnnɛ anɔpa yi wama ɛda yi ayɛ fɛfɛɛfɛ ama yɛn, na yɛn nyinaa nso wɔ ahoɔden ne anigye. Na yɛde abɛhyia mu ha. Ayi dwom yi Ma mic no mmɛn w'ano. Yɛda Twedeɛmpɔn ase sɛ wama ɛda fɛfɛɛfɛ yi aba na yɛanya ahoɔden abɛgyina ha abɛdie nsuo yi ano. Deɛ ɛdi kan, yɛbɛda akyɛmfoɔ Asiedu Agyeman A ɔto so mmiɛnsa, ɔne ne mpanimfoɔ. Nana, yɛda mo ase sɛ mode mo animuonyam ne ɔdɔ abɛgyina yɛn akyi na yɛatumi abue nsuo yi ano fɛfɛɛfɛ. Nea ɛto da da, Mister Richard Addo, me ne. Ɔpanin yi, nea menim sɛ yɛfrɛ no. Agya Bɔe. Agya Bɔe, Yɛda wo ase papaapa. Nnora nso, yɛn mmofra nyinaa da wo ase. Me nananom mmienu baa wo fie, na wɔbɛduruiɛ no, anigye a wɔde baeɛ no, na ɛsɔ ani paa. Enti yɛda wo ase sɛ mmofra yi, wobue wɔn adwene mu na wɔn adesua atumi akɔ so. Ɔgya Bɔe, yɛda wo ase ɛnsa. Nyame nhyira wo. Honourable Isaac Agyapong, District Chief Executive and Assembly Members, Honourable, wo mmerɛ yɛ den nanso wonya kwan abɛgyina yɛn nkyɛn abɛtaa yɛn akyi akasa akyerɛ yɛn. Yɛda wo ase papaapa. Wo ne wo members nyinaa, Nyame nhyira mo. Papa Asɔfoɔ nom, Rev. Kwadwo Nkansah, yɛda wo ase papaapa. Asɔfoɔ a moka ho nyinaa, mannya mo din, nti momfa nkyɛ me. Ɛyɛ Pentekost Ɔsɔfoɔ, Anglikan Sɔfoɔ, Church of Christ Sɔfoɔ, Yɛda mo nyinaa ase sɛ mode mpaebɔ, ɔdɔ, abɛgyina yɛn akyi na adwuma yi akɔ so asomdwoe mu ne anigye mu. Yɛda mo ase papaapa. Nyame nhyira mo. Afei Masonfo a esii dan no, plumbers a wɔde nnade ahyehyɛɛ mu maa yɛn, electrician, yɛda mo ase papaapa, nea etwa to ne tilers, Ɔma ma ɛdan yi ayɛ fɛ papaapa. Yɛda wɔn ase papaapa. Ɛɛ Nana Safoa, yɛn ba ne yɛn ani abere wɔ ha a, wobɛfa yɛn akɔma yɛn nsuo, woma yɛn biribi di. Afei electricity, yɛn ani bere paa, wo na wokyerɛɛ yɛn kwan. Yɛda wo ase papaapa. Nyame nhyira wo. Wo dɔ nti. Ase papaapa watumi akasa na mayɛ madeɛ yɛda wo ase video man ɛne press men yɛda mo nyinaa ase apɛtifi man a mo baayɛ yɛda mo ase sɛ mo nso mo abɛgyina yɛn akyi yɛnim sɛ ɛtitire mobɛnya ho mfasoɔ. Yɛda mo nyinaa ase. Awurade Nyankopɔn nhyira mo nyinaa na ɔnhyira yɛn nso nka ho. Amen.
Bɔ nsɛm kɛseɛ ɛma mama.
Mehim ebehim o, mamana nyɛ ma.
Enti mepamokyɛ wo neɛ ne biribi nna yie ɔmfa nto yie na akyɛmfo akyeame ɛrebɛpagya yɛrekɔ Kubaase na yɛfiri hɔ na nkyeyɛ ba sɛ Canadafoɔ no nso wɔ Presby Primary hɔ a Na hɔ nso yɛakɔ akɔwie hɔ deɛ na ayɛ fɛ. Agya sɔre o, ɔsɔre o, ɔsɔre o, haa.

nsuo no yɛ kama papapapapa mu yɛ dɛ ɛnti sɛ nsuo a yɛtene no ɛyɛ kama paa nsuo no yɛ kama papapapapa ɛmu ɔdɛ

Hyɛ n'anan. Nkwagyeɛ ho nhoma de ahyɛ Agya, Ɔba, ne Honhom Kronkron. Amen. Mfoni ho hia me wɔ hɔ. Sɛdeɛ wɔyɛɛ no akyire hɔ no ara no, ntwerɛeɛ no ara bi na ɛwɔ ha yi. Donated by the entire membership of Abitifi Association, United Kingdom. Mr. Alex Sang as chairman, Mr. Philip Osafo as treasurer,

Ɛbɛyɛ ne yɛn manfoɔ no a wɔbɛyɛ maa yɛn no, de bi a wɔbɛba a wɔbɛyɛ sɛ wɔn ba bɛhwɛ no, na wɔn ani agye ho. Yɛsrɛ mo papaapa. Enti, mmabaawa ne mmeranteɛ a mowɔ ha no, ɛdu bere bi na mo ba no sɛ ɛha no nɔteɛ tɔ da bi nso a yɛnim sɛdeɛ nsuo tɔ a ɛbɛyɛ. Mobɛhwɛ ne nsuo no atwe ba, na mode praeɛ aba, na moabɛprapra ha nyinaa fɛfɛɛfɛ ama ha no ayɛ neat. Ɛboɔ a yɛde Kurom deɛ gye no wɔn bɛkyɛ mu mmienu na yɛde ama mo ha nti sɛ wei no bu no ten cedi wɔ kurom a ɛha ma ten pesos wɔ kurom ɛha bɛbu no five pesos after three days because ɛha no ɛho nni ka bebree kurom deɛ no nea nti a wɔn yɛ ne saa no yɛ sɛ ɛwɔ nsuo no wɔ ɛfam ɛna ɛwe nkanare nti deɛ kɔtɔ nnuro ɛne nneɛma bebree de kum Ɛyɛ akɔtɔ aboɔ bi nsuo no kɔtaa mu ansa na asɔ ne so ara de na yɛka da no wɔn wie maa yɛn no yɛnya sɛ nka nare no bi mu ɛti ɛtumi no no straight aha ɛti no sɛ yɛduru biribi no yɛhwɛ ne sɛ nsuo no ɛne yɛba ha yɛba bɛtoto bama bi wɔ ha ɛha w'adwene wɔ bɔne so a biara nti, yɛwɔ water committee a wɔn na ɛbɛyɛ wɔn adwuma. Ba wobɛtumi atu anamɔ aba ahemfie mu na moabɛbɔ amadeɛ sɛ bia biribi rekɔ so wɔ ne mu. Right. Eti biribi bi a wɔn ma yɛ ma yɛ ma no a wɔn aburokyimaa mu ɛnyɛ si aburokyimaa mu no wɔn na abɛyɛ saa adeɛ nyinaa de akyɛ yɛ.